Үндүөм үүммүт күнүнэн ытыктабыллаах комсомолецтар! Бука барыгытын комсомол күнүнэн уонна Саха сиригэр комсомол тэриллибитэ сүүс сылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт энчирээбэт эрчими, уҕараабат уйгуну, диэн этэн туран, урукку кэми санатар комсомольскай мунньахпытын саҕалыыбытын көҥүллээн. Ыччаты биир сыалга сорукка түмэн, үлэни-хамнаһы кыайар эдэр эрчими дойду сайдыытыгар туһулаабыт комсомол тэрилтэтэ бэйэтин кэмигэр чахчы даҕаны олус улахан суолталааҕа. Комсомол тэрилтэтэ Сахабыт сиригэр тэриллиитэ биһиги киэн туттар биир дойдулаахпыт Максим Кирович уонна Раиса Израилевна Аммосовтар ааттарын кытта ыкса ситимнээх. История тэрээһининэн кыһынчытаҕа сүлсүлбэх ыллахха, Чаҕылхай Максиммыт Ленин идеяларыгар бэриниилээх ыччаты түмэр сыаллаах. Омутскайга уонна Иркутскайга бастакы кэмпириэнсийэлэри оҥоттон, Сибииргэ комсомолу тэрийэр үлэни ыыппыт. Ол курдук Саха сиригэр комсомольскай ячейка кыһынчы тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаахха тэриллибит. Бастакы секретарынан Раиса Израилевна Цугель быыбардаммыт.

Эһигини кэлэн иһэр Саха сирин комсомолларын күнүнэн, саҥа комсомол күнүнэн, эдэр сааспыт биир кэрэ кэмин аттан-санаан ааһар күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлэтэм. Саха сиригэр комсомол тэриллибитэ, тыһыынча тоҕус сүүс сыллаахха тэриллибитэ. Бу пандемиянан небээстээн сүүс сыллаах юбилей көстөн-көһөн, уһаатар уһаан улахан юбилейнай тэрээһин республика утыйах бэлиэтэммэтэҕэ. Барыта маннык кыра куруктарынан диэххэ сөп бэлиэтэммитэ. Ол курдук биһиги эмиэ бу хамсык ыарыытыгар хаайтаран олороммут былырыын кыайан эмиэ бэлиэтээбэтэхпит. Онон бу комсомол күнүн көрсө быйыл биһиги бу тэрээһини хайааннааны аттан санаан кыратык бэлиэтээн астаппытына сатан нэһилиэммит бүгүҥҥү күҥҥү эһигини дүүрдүбүт. Бу сэнэ комсомол оттон биһи олохпутугар сирдьит быһыытынан буолбута биһиги ытта сэттэ уонус алта уонус сэттэ уонус сыллардаах көлүөнэлэр бу комсомол ыйар кэрдэр үлэтин кини сирдиир үлэтин үрдүккэ кэрэҕэ тардыһыыты тардыһыылаах буолууга бой поступактар диир курдук элбэхтик угуйан ыччаты уһуйбут биир кэрэ билиэнинэн буолар. Ол курдук биһиги кэммитигэр баабы тутуһаҕаламмыта ыччаттар онно бараннар үлэлээбиттэрэ Саха сирин ыччаттара, үрдээх ардах ыччат ити бааны тутууга стройка үлэлээбиттэрэ, грэс тутуутугар үлэлээбиттэрэ. Саха сиригэр эми буларын курдук

Ол курдук то комсомол хас бирди ыччат оскуола үөннэһиттэн оттон бу комсомолга киириигэ үрдээҕин талаһара уонна бу комсомолга киирэн киниттэн ыччат дьон бэрээдэктэнэн үлэ-хамнаска элбэхтик үөрэнэн баччааҥҥы биһиги өрүү умнубакка ахта саныы сылдьабыт Онтон тыл тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон икки сыллаахха бу Союз уларыйар уларыйбыт кэмигэр бу комсомол эмиэ Союза уларыйбыта. Бу уларыйан кини көннөрү комсомол дэммэккэ ыччат союза тэриллибитэ. Тохсунньу ыйтан бу тоҕуон икки сыллаахтан Ыччаты дьоммор Саха сиригэр Ыччат союһа диэн тэриллибитэ. Ол курдук биһиэхэ бу Ыччат союһун улууска эмиэ үлэлээбит иһин нэһилиэкпиттэн эмиэ бааллар. Биһи нэһилиэкпитигэр эппиэстэрэ Василий Николаевич ыччаты түмэн үлэлээбитэ. Ини бастакыннан эмиэ бэлиитиэл быһыытынан ыччаты түмүүгэ үрдээх үчүгэйдик үлэлээбитэ. Уонна онтон таһыргы эмиэ бу ыччаты кытта үлэлээбиппит эмиэ бааллар. Макарова Ольга, Яковлева Галя, Афанасьева Ньургуяна, Тарасова Аня. Ити оҕолор сылларынан эмиэ үйэтитэ комсомол үлэтин курдук салайа түмэр ыччаты кытта үлэҕэ үрдээх элбэх эмиэ тэрээһиннэргэ даҕаны субботниктарга даҕаны көҕүлээн ыччаты көҕүлээн үлэһиттэрэ онон көрүн кылгастык итинник ахтан аастахпына инникитин даҕаны бу маннык союз холобура олох суох буолбакка, баар буолара буоллар диэн баҕаһыналаахпыт. Онтон биһиги бу комсомол киирэн комсомолу комсомола тэҥҥэ хардыылаһан үлэлээбит-хамнаабыт араас субуотунньуктар, араас тэрээһиннэр күүрэннээх күннэрэ биһи өйбүтүө сүрэхпитигэр оттон баарбыт тухары сөҥөн сүппэт буоллаҕа дии. Онон биһи кэнчээри ыччаттарбыт эмиэ инникитин даҕаны Бу маннык сойуустары тэрийэннэр биһиги үлэбитин салгыы курдук эмиэ үлэлэр инникитин барыахтарын наада. Онно биһиги эмиэ бу бэтэрээн комсомоллар, бэтэрээннэр сойуустара эмиэ тирэх буоламмыт өй-санаа өттүнэн иитии үлэтин ыытыһыахтаахпыт. Итинник кылгастык этэн тураммын мин бу Комсомол туһунан эмиэ тыһыынча тоҕус сүүс икки тыһыынча сыллар ааһыллары болотто бу комсомол юбилейниктэрээтэри бу ватсап үөрүүтү таанна эмиэ араас темаҕа те группаларга эмиэ кэпсэтии булааччы онно хайдаар эмискэрчи эмиэ Киирэн кэлбитэ бэйэбэр кыратык хоһоон, бу хоһоон комсомол туһунан утуйбун аахтаран аһарыыбын. Эрчимнээх комсомол саастарбын эргиччэн далбаатаан ылыахпын, эргиллибэт ыраахха хаалбыккыт, эдэркээн саастарбыт ааспыккыт. Бааллара ол онно күүрээннээх, омуннаах мунньахтыыр киэһэлэр, күргүөмнээх субботник күннэрэ, Ленскэй отчуттар. Баарылара үрдүккэ талаһыы, доҕордуу истиҥ санаһыы, факеллаах ырыалаах хаамсыһыы сүрэххэ сөҥмүттэр дириҥник. Комсомол эн этин биһиги үрдүккэ угуйар олуспут Үгүспүт күҥҥүгүн махтана, аптабыт эйигин сылааста. Ити курдук оттон биһи көлүөнэ хас биирдии киһиэхэ ити комсомолга наан кэлбит дьоҥҥо өйөтү даҕатын диир ааспат-арахпат өйүсэнэ үүндэ буолуо. Биһиги комсомолтан чулуу комсомоллартан комсомол ыҥырыытынан пермах тахсаллара, тутулга үлэлииллэрэ, те хаһыспатыгар элбэхтик үлэлииллэрэ. Оскуола производство үрдүк үөрэхтин именно бу биһи улууспутугар букуньактаах ыччаттара школатын ооллара ыҥырыы таһааран үллээбиттэрэ. Ол курдук, ыччат пиармалара ити ыҥырыынан республика үрдүнэн талхаммыта, онно элбэх ыччат үлэлээбитэ. Ити үлэлиир кэмнэригэр кинилэр элбэх үүтү, эбисэти дэлэтиһэргэ үлэлээннэр, кинилэр үгүстүк партия киирбиттэрэ, эдэркээн асхарыйар Онон оттон эмиэ онтон үүнэн тахсан салайар үлэҕэ үлэлээбит ыччат дьоннор билигин оттон аҕам саастаах кырдьаҕастар балыктар үһү. Онон оттон өссө төгүл бу комсомол күнүнэн эһигини эҕэрдэлээн тураммын өссө даҕаны уунук, чэгин-чэбдик сылдьан хамсык үйэлэтэ хаарыйтаҕынан дьиэҕэ да олорбуппут ситим нөҥүө билсэ турарбыт сүрдээх үчүгэй уонна отопы ыарыы этэҥҥэ ааспат диэн баҕа санаабар Итинник этэн тураммын кылгастык этэн туран бу юбилейнай мэтээллэри туттарарбын көҥүллэ. Юбилейнай мэтээл туттарыллар кузьмин Владимир Николаевичка. Владимир Николаевичтыын оттон били эт саастыбыт диэх қоя Владимир Николаевич тыас суолаҕа үөрнэһилэр сүрдээх спортсмен, активист бөҕөтө этэ ол Ол тэтими кини билиэн даҕаны өһүтэрбэккэ иһитэр, олоххо үрдээх дьулуурдаах активнай киһи, спортсмен, дьиэ кэргэн аҕа баһылыга, кини үтүө холобура республикаҕа биллэринэ аҕардайыам.

Инники күөҥҥэ дьаныардаахпыт, дьулуурдаахпыт уонна актыыбынайбыт уон түөрт сааспытын туолан баран сүрдээх долгутуулаах, кутталлаах, куттана-куттана райкомол дьиэтигэр, хомсомуолга киирэ барарбытыгар дьэ бэлэмнэнии бөҕө, долгуйуу бөҕө, үөрэтии бөҕө. Уон оттон эдэр һааспытыгар онтукайбытын инники тутаммыт, күөн тутаммыт барытыгар тэбис-тэҥҥэ эдэр ыччаты кытта үлэҕэ, үөрэххэ, сынньалаҥҥа бииргэ сылдьар этибит, онтукайбытын даҕаны биһиги бүгүн бу тута сылдьарбытын мэктиэлээн кэлэн олоробут. Онон бары эдэр һааспыт күнүнэн

Онно биһиги эмиэ комсомолецтар үлэ бөтүн үлэлээн, свободнецтарга эрдэн, хайаан, талах мас кэрдэн, талах кэрдэн, үлэ бөтүн үлэлээн ааспыппыт. Вот. Гастроволларга эрдэн, аан дойду өрүү бөтүн эрдэн, миэнэ, уор таххан,

Билигин сыанаҕа ыҥырабыт, Симэ Күөлгэнна Лиханова, Симэ Күөлгэнна үлэ ветерана, хомсомуол, партия сэкирэтээрдэринэн элбэхтик үлэлээбит киһибит буолар, онон кини кэпсиирдээх, буолуохтаах.

Бука барытытыгар эҕэрдэ буоллун! Оттон бу бүгүн дьадаҥы утарааччылар бука бары даҕаны комсомол буоламмыт, дэлиэннэҕэ сүрүн күүс буолан сырыттахпыт Өйдүүрбүт буолуо, туох баар кулууп үлэтэ барыта эдэр ыччатынан барар этэ буолбат да. Ол онно түмсэммит, дьэ субуотунньук бөҕөтө сылдьан, Фермаҕа сылдьан, онно биһиги атах уолун көмөлөһөн, холобур, биһиги сайыҥка диэри сирбитигэр тутарыыга сыбыс-томо хотун тутуллар кэмигэр дьэ субуотунньуктан ардахха өрөбүл аайы кэриэтэ баран кэлэр этибит. Ону бараммыт дьэ үлэй бөҕөтө били саҥа тутуллар саҥа тутуллар курдук ыраастааһын үлэтэ аҕалыы илин элбэх. Аны туран хайаан даҕаны күһүн эмиэ хотон сылаҕар ыччат сыдьбатаҕына эмэ табыллыбат. Хомуур буоллун, ыһыы буоллун, фестиваль буоллун, бүтүрдүтүлэр, эдэр дьон этэ булбат да. Вот, ол курдук ахтан ааһыппын баҕарабын биирдэ маннык түбэлтэ буолбута. Училищеҕа бүтэрэн мин Өлөкүнэҕэ бэстибээлигэр эрэ эмиэ тиийбитим кэнниттэн субуотунньук буолбуттар этэр учууталлар, комсомолецтар фермаҕа бардыбыт уонна хайаан да сылыахтаахпыт диэн көмө оҥоруохтаахпыт диэн ылан буоллаһа. Ону баҕаһын баҕайы, ол убаҕас баҕайыны бэлэмнээн кэлбиттэр. Инньэ гынан олох кыһын сыбаалаккабыт баспытыттан атахпытыгар ньылы барда, ымнана ааллыбыт. Онтон ыксааммыт кэбиһиэҕэ. Ол бу эһээкэ өттүн көрөммөт сүөһүлэр аҕыйаҕа билэтэ ол өлөҕмэлэргэ олох ыраах баҕайытык эспиэлэйбит. Ону дьэ хойуннара аһата-аһатан бараммыт аны хойдубутун кэнниттэн кыайан эмиэхэ баабаккабыт илиибитинэн түһээхтээтибитэ. Наһаа көрө дьас буолбатах да, билиҥҥи оҕолор холобур

Онон наһаа ахтан тураммын мин бу холобур урукку материалдарбын араллым. Бу манна миэхэ харалла сылдьаллар холобур комсомольскай билиэт. Бу улахан уолум комсомольскай билиэтэ. Дьулустаан Владимирович билигин эр комсомол отделениехха туох диирэ биллибэт, ол саҕанаттан комсомолец бөҕө буоллаҕа дии. Килиэнэ маннык комсомольскай билиэттээх этибит. Өссө мин кырата иэрдэхпинэ ыалларбытыгар, сылдьарбытыгар муна тороччу улаатан эрэр кыргыттар хайаан даҕаны манна быалаах мэһээтик ииттэллэрэ. Бу түөстэргэр кэтэр гына. Дьэ онно комсомольскай билиэттэрин уһуктан бараннар илдьэ сылдьыахтаахтар. Бастайааннар. Оннук диэн баар этэ. Аны туран, комсомолецтарга начальнай политическай оскуола диэн курс курдук хайаан да үөрэнии баара. Ол курдук бу биир свидетельствын булучча холобур манна олох бу алта унаҕа сыллааҕы Свидетельство маннык үөрэҕэ бардахпытына туох баар хаһыакка тахсар укаастары, постановлениелары иһин партия генин бардын билиэхтээхпит, комсомол генин бардын билиэхтээхпит. Ону кэлэммит олох маннык комиссия иннигэр олорон эрэммит эппиэттээн биэриэхтээхпит. Онтон комсомолга киириитигэр, киириигэ манна ити ахтан аастыбыт комсомоллар аан бастаан бу устаап диэни үөрэтэллэр. Этэги өйдүүбүт. Дьэ, бу устаапка хас күн баарын барытын билиэхтээххин. Бу холобур мин бэлиэтэммит туохтарым маны билэбин диэбиттэрбин маннык кыра куруустан турартаан испит эбиппин. Бу маннык кинигэбит ыстааппыт арааһынай эккитигэринэн тахсар этэ бу холуур тас көрүҥэ кыһыл да буоллаллар улаханнаах кыралар ол гынан баран ис хоһоону олох биир. Сөп, аны туран буоллаҕына комсомол аан бастан ханна иитиллэрий? Кини пионер быһыытынан иитиллэр этэ дии өйдүү бука бары өйдүүбүт. Ол курдук холобур Бириэмэтигэр октябренок начальнай кылаастан икки үс сыл быһа октябренок буоллаххына, иккис-үһүс кылаастан ыла суруйа баай тренергэ киирэн мин эн эмиэ быраабылаҥынан, устаабынан сылдьыахтааххын. Холобур, онно устаат курдук уонна атрибутиката, тренер атрибутиката барыта бу маннык кинигэҕэ киһиргэһиттэр. Өссө Өскөтүн биһиги октябрена, пионер, комсомол буолбут буоллахпытына, аны Сульбах түһэртэ сааспытыттан партияҕа киирэр кыахтаах этибит. Ол онно хайаан даҕаны партия, коммунист партия устаабын эмиэ маннык түһэн оҥорбуттарын бүтүннүүтүн билэн, райком иннигэр бараҥҥын эмиэ барытын кэпсээн, иксээн, экзамен курдук туттаран бараҥҥын, өссө үлэҕин иһиттэн таһыттан дэлби үөрэтэн кэлбит буолаллар, ол онно ол үлэҕин-хамнаскар хайдахпын, туохпун, ханна ыарырҕатаргын иһин бүтүнүтүн ол дьэ комиссия эмиэ барытын билэн олорор, ыйытыы бөҕөтүн ыйытар буолар. Дьэ маннык холобур буоллаҕына үлэҕэ туох сыыһалар тахсаллар быһылаабай, туох ыарахаттар баалларый диэн дьэ ырытан-ырытан бараннар онно сүбэ биэрэллэр. Аны туран улууска ити былыргы оскуолаҕа, бастакы оскуолаҕа аан бастакы туох комсомоллар үөскээбит сирдэринэн, түмүллүбүт сирдэринэн уонна партияҕа күүс-көмө буолбут сирдэринэн Өктөм оскуолата ааттанар. Улууска кини бастакы оскуола, инде гынан бу манна Улуустан туох да үрдээх билиилээх-көрүүлээх, активнай баҕайы эдэр ыччаттар кэлэн үөрэннэхтэрэ дии. Ол курдук буоллаҕына, кинилэр тустарынан бу маннык кинигэ тахсан турар. Бу аҕа уон биир сыллаахха. Манна ханнык комсомолец, эдэр ыччат тустарынан тугу гыммыттарын туһунан кыралаан сурук-садьык баар. Бу маны мин этиэхпин баҕарабын баҕарабын бу кэмҥэ биһиэхэ улууска Киров Сэргэй диэн үлэлээбитэ. Ол саҕана Александр Степанович үлэлээбит буолуохтаах уонна булбат да. Дьэ ол онно кинилэр ити өктөн сүрэх быраадыгар наһаа үчүгэй стеланы тураллар. Маны бу кинигэҕэ киириэхтээх комсомолецтар тустарынан ирдээн-көрдөөн, былаттаан хаартыскаларын бүтүннүүтүн түмэн тураллар. Ол миэхэ эмиэ дьиэбэр харалла сылдьар. Тоҕо диэтэххэ, комсомолец быһыытынан уонна тыл партия чилиэнин быһыытынан эдэр сааспын олох умнубаппын, хаамай дьоллоох сааспынан аатынабын. Киһи киһи быһыытынан маннык тэрилтэлэргэ киирэн ордук сайдар, ордук билэр диэн этэбин. Чэ, манан мин уоттаах төлөннөөх тылым бүттэ. Өссө төгүл махтаныам этэ барыгытыгар бүгүн өйдөбүнньүк, эдэр саас утун саныыр күммүтүнэн барыгытыгар

сакааһынан бэйэн үпкүнэн ылаҕын онон бассаап нөҥүө маннык араас биллэриллэр кэллэхтэринэ саба түһүн хаастатахха кэлэр кэлэр Мына Клавдия Алексеевнаҕа, Мария Ивановнаҕа, Лаврентий Варвара Семеновнаҕа инники мен туттарыахтаахпыт уонна тобу салгыы маннык значоктар эмиэ ыла иликтэр бааллар Онтон бу хамсык кэмэ буолан, киһи ханна даҕаны мээнэ ыал аайы барбат, ол иһин дьэ администрация бюджетаҕа хааллараммыт, онтон эмиэ кэлэн ылыаххытын сөп. Онтон бүгүҥҥү тэрээһиммит иккис чааһыгар киирэбит. Биһиги оттон комсомол өсө төгүл оттон бу юбилейдаах сыл тэрээһининэн барыбытын дитиэстинник аардадыыбын бары доруобай буолун букуул курдук өрүү олоххо көхтөөх буолун уонна ыччат дьону көҕүлүү иһдин доруобай буолун чэбдик буолун онуттан билигин бу тэрээһиммит иккис чааһы эртидэбин Саһарга түмсүү биһиги бу былырынаттан иллэри алтынбыт. Бу бэйэбит эмиэ взнос холмуйан, бэйэбит тэрээһиннэрбитин, юбилейдээх тэрээһиннэри, үтүөбүтүн куһаамытын оттон эмиэ кыратык бэлиэтээн, атаарар курдук взнос хомуйабыт, он таһынан ол взноспут оттон биллэн туран кып-кыра, чисто бары иһин биир кыайан төлөөбөттөр. Онон былырыҥаттан эҕэрдэ оттон дьокутай юбилейдаах күн үтүө күннэринэн эҕэрдэлиибит. Эҕэрдэлии сатыыбытын былырын сетто нартан үөһэлээхтэри эҕэрдэлээпит. Ону тэҥэ көмүсүбайбалаахтары эҕэрдэлээппит уонна ити тоҕоһун саастарын туоппуттары эҕэрдэлээппит эҕэрдэлиибит биһиэхэ улахан сааны күүс-көмө буолбута Алис Завидович маныйдат онон киниэхэ махтанар тураммыт эмиэ салгыы эҕэрдэбитин туттарарбытын көҥүллэн

кыайан эҕэрдэлээбэппит онон сылга иккитэ диэммит бу бэйэбит эмиэ түмсүү сүбэлээммит оннук быһаарыммыппыт уонна билигин алты он биэстээхтэри эҕэрдэлиибит алты он биэстээхтэри алты оннаахтары уонна Аны кыһын Саҥа дьылга алта уоннаахтары эҕэрдэлээхпит. Оннук эрэгэннэхпитинэ биһиги арыый тохтуубут. Отом хамсык эмиэр оннук эрэ табыллар курдук. Онон юбилейдаах дьоммутун эҕэрдэлиибит. Быйыл алта уон биэстэрин туолбуттар биһи кэккэбититтэн эмиэ бааллар. Надежда Степановна Ильина бу сэтинньигэ алта уон биирин туолбута. Ону кинини бу бүгүн үлэлии сылдьар онон кыайан кэлбэппин диэн эппитэ. Ону кинини эмиэ аҕардалаан тураммыт. Бу маннык суругунан аҕардалаан аҕардалаан тураммыт сертификат туттарыыбыт сертификат оттон кинилэр бэллэрэ бу сертификатка

Ононтон Лидия Макаровнаны эҕэрдэлээн тураммыт эмиэ маннык сертификаты торабыт уонна күүстээх аҥаарыйар туттарабытын көҥүллэбит.

Маннык эҕэрдэни туттарабыт Илья Николаевичка. Илья Николаевич тоон сааһын туолбута кини эмиэ күһүн туолбута быһылаах аргыс ыйга. Ону киниэхэ эмиэтэ маннык бу эҕэрдэбитин туттарабыт, ону кини бүгүн кэлин кэлбэтэх да буоллаттан тиэрдиэх бэйбит. Маннык эҕэрдэни туттарабыт Наталья Константиновна. Наталья Константиновна хотуртаата сеппон туолбута, сеппон сааһын сыттык түмсүү салайааччыта, бары билэҕэ тоттон коренной биир саамай баар суох дьааммыт.

Кыымнан кыттар. Аан билэҕин Салгын аттык эҕэрдэбитин туттарабыт. Биһиги эмиэ аҕам саастаах дьааспытыгар Людмила Ефимовна

Манна кэрэммин мин тыһыынча тоҕус уон сэттэ уон сыллаахха детсадка кэлбитим. Онно секретарынан үлэлээбитим. Комсомольскай секретарынан детсад киинигэр. Собственно, активнай позициялаах киһибин. Барытыгар кыттабын. Барыгытын өссө активнайдык Кыттыҥ диэн ыҥырабыт уонна өссө төгүл бырааһынньыгынан эҕэрдэлиибит.
Эҕэрдэ тылбара Татьяна Семеновна.
Комсомол сүүс сылын туолбутунан барыгытын итинтик истиҥник эҕэрдэлиибин. Доруобайыныы, этэҥҥэ сылдьыҥ, харыстаныҥ. Мин Онто биирдэ ахсыс кылааска оскуолаҕа комсомолга киллэрбиттэрэ. Родительство сүүс бырыһыан кылааска киирбиттэ. Үөрэ-көтө оскуолабытын бүтэрэн, школа производство ВУЗ диэн дивизынан төхтүрбүтүгэр кэлэммит дайааккалаабыппыт. Икки сыл Вот, ол бэриэмэҕиттэн комсомол диэн адьархай буолла. Дьахаан омуйуоттан олох эдэр саас, туох даҕаны барыта оптимист, барытисталары олох эрчимнээх, туохха бартыйа кытта атыыһатыы кыттаҕын. Үлэбитигэр да оннук этэ, күрэхтэһии бөҕөтө. Комсомоллар туох истэргэр диэн биһиги мичил туоха үлэлээбиппит. сарыаллар бааллар этэ. Вот онно дьэ эдэрбэр кыттар дьэ правительстволары эккирэтиһиэҕэ буолан эккирэтиһэммит былааммытын толорон ударником труда туох знактары ылбыппыт үс кыыс Бурунья Яна уонна мин баран Покровскайга наҕараадаланан чиэстэнэн кэлбиппит Ол курдук икки былдьаан бараммыт продуктовка үөрэххэ барбыппыт. Вот. Онтон мин былааны туохха бу төхтүргэ туох диэхэби үчүгэй маннык активнай кыттыым манна кыайан тохтоммотаҕа

Сүбэ-мунньах оҥорон да туох накаас биэрэннэр бу олох дири тургутугар фермаҕа көмөлөһүөххэйин, субуотунньукта тэрийин, игин диэн дьэ укаас накаас бөҕөтүн биэрэннэр биһиги комсомол тэриллэммит субботниктарга сылдьар этибит сыбах сыбааһытыгар муус ылыытыгар талах кэнтээһинигэр уонна дояркалары били туохха бырааһынньыктарга сынньатар этибит үс-түөрт күн буолт Онон туох центрга балааны өттүн буллаҕа дии. Комсомольскай туох мунньах буолла даҕаны, партийнай мунньах буолла даҕаны секретарьдарын ыттыыллар этэ. Онно мин Кокулова Людмила Егоровнаны кытары билсибитим. Кини манна Төхтүргэ комсомол секретаря үлэлиир этэ. Өттөҥө буланна шведик Наталий үлэлээбитэ. Витя, Виктор Виктор ама эмиэ буолан Чапаевка секретэрдээбитим. Онон олохтохтооҕу бары эрчимнээх баҕайы үөрэ-көтө, туохтаны будумка бөҕөтө, арааһынай туом мероприятие бөҕөтүн ыытан бары куоталаһыы бөҕөтө, фестиваль бөҕөтө,

Вот, онон санааны түһэрэниэххэ наада, куттаныахха наада, главное паникаланыахха наада. Үөрэх этэ үчүгэйдик сылдьыахха наада. Киһи санаата былаһаан былаата олохто. Өссө биирдэ адаллюбин, знака быкытынан эрэ адаллюбин, мин отон били таас чибэкки олордуутугар онно сукком сегодня оҥоробут диэн

Наһаа да кырдьыбатыгыт. Кырдьыбаккыт да буоллар диэн баҕа санаабар өссө даҕаны араанай кружоктарга араанай туоха сылдьан иэхпит буолла дии. Сайда турдун нэһилиэкпит оҕолор өссө үчүгэйдик тохтаатыннар дьарыктанныннар диэн оттон туолбаттар баар буоллаҕа дии Оҕолорбутугар ытык кыра эрдэхтэриттэн киһи такыйан-такыйан кэллэхпитчэ. Туохха комсомол буоламмыт хаһан баҕар инники өттүгэр кэккэҕэ сылдьын диэн такыллан-такыллан кэллэхпитчэ. Барыта биһиэнэ үчүгэй санаа. Онно ол иһин оҕолорбутун эмиэ оннук үөрэтэн, оннук улаатыннаран билигин оҕолорбут бары оҕолоохтор.